Ekpɔ nu yi mewɔ le video ma me va yi. Nu yi medi be magblɔ egbe nye be maƒo nu tso míaƒe politicianwo ƒe eh, dedienɔnɔ. Le gɔmesi nam ɖe woƒe dedienɔnɔ. Ayi mɔ yi dzi wokɔ le dedienɔ. Ayi mɔ yi dzi wokɔ le gakpɔ. Yewo da asi dumeviwo da ɖe. Le gɔmesi nam ɖe. Eya medi be míakpɔ. eh, dzideƒo alo xɔse kae le mía si be politician woate ŋu atrɔ míaƒe agbe mía hiãtɔe eye ame di be míakpɔ egbe ele gɔme se nam good eh, ame yi woyɔna be ya asantewa ele gɔme se nam ame yi woyɔna be ya asantewa the spirit of ya asantewa alo edzi yi nɔ ya asantewa si ɖe megale mía si o megale mía eŋe eŋeawo si o even though enye Hebraiwo, megale míaƒe politicianwo si o. Ame yiwo yɔna be Yazan Tewa, ame evelia yiwo yɔna be Dr. Kwame Nkrumah, eƒe patriotism, eƒe ɖokuitɔ madimadi megale mía dome, megale míaƒe politicianwo dome. NPP, NDC, name all of the politicians. Ame ɖeke megali patriotic le mía dome. Ele gɔme si nam ɖi. Aha. Yata magbenya ɖe kɔtɔ Ivonesi me. Ebe mi boycott ɖe is a very very good idea. Be miagbe mi ma vote na ame ɖeke o. Ele gɔme si nam ɖi. No nye be miagbe mi ma vote na ame ɖeke o ɖe. Ame ɖeke ma win election o. And for that matter, mebe eyi miava wɔ koe nye national coalition. eya ade wan eya ade mía dzi the spirit of Gaddafi megale mía dome o the spirit Gaddafi ƒe agbenɔnɔ ɖe mele mía dome o magbɔ lo ɔbe there is nothing wrong with Gaddafi naneke megblẽ le Gaddafi ŋu yovo ɖe yiwo nye fiafitɔ kple adze adzetɔwo kple adzoblaswo ɖe woawoe va gblẽ Gaddafi Woawoe va wu Libya va se ɖe egbe. Ghana ƒe eh, yameŋu yi ɖe Libya zi tɔn va yi lɔ Ghana tɔwo va kɔ ɖe vɔ ame ɖewo gale Ghana va se ɖe egbe. Ame ɖewo gale Libya va se ɖe egbe. Nyateƒea ɖekae, magblɔe ya wòase. Idi Amin, wobea Idi Amin gblẽ kakaka, but Idi Amin ne míaƒe presidentwo Miabe politician wo they will have the energy of Idi Amin. Miayi ŋgɔgbe regardless the bad effect of him or the bad side of him. Ele gɔme se nam ɖe if our politicians can stand firm abe ale Idi Amin nɔ agbe ɖe Ghana atrɔ na mi. Vɔ babia nye be le dzi yi sigbea ao. mele edzi zi gbe o. Babia nye be ɖe ele edzi zi gbea ao. Ele gɔme si nam de Mugabe egblɔ na nyateƒe gagblɔ na nyateƒe be British take your Britain let me take my Zimbabwe. Tsɔ wo Britain matsɔ nyewo di. Bia se be ɖe how many politicians in Ghana can speak like that.

Game de o dze be mi ʋu mia bɔ sɔsue. Ɔsɔfo Kofi Cɛ yi nye mia tɔgbe ele ele ele nya ɖewo gblɔ vɔ ewa be Ghana tɔ me di be yi wa se o. Ma china we the fact is what the old man is saying. Nye me va ŋɔdzi ma va da aƒagbalo o. Vɔ me di be na ʋu wo susu me na, na bia ɖoku wo so be, ah, nu ka le dzɔdzɔ le mia de dukɔ me? Yi o nye be small boy a ge ɖe politics ya ko wa zu gatɔ. Ma tsi na wɛ, ega yi ne me ga nye Ghana ga ya wo le fifi le dudu o ɖe, mia bo politician wo le fifi le dudu o ɖe. Ekema ma na na nya be ɖe.

Yewomagava kɔ yame e tɔdziʋu ava fi mi o ao. Yewomakɔ tɔdziʋu ɖe ava fi mi o ao. You are force me the situation around. Ale ne le fu kpe ɖe ana be wo ŋutɔ woaʋu le duwo me ava yewo gbɔ ekema yewo azã wɔe. Riot gbogbo le dzɔdzɔ le France ke menye nu me o. Miatɔwe nyemeva mɔ dzi mava da akpa gbalo o. Vɔ meva be nava ʋu wo susu me. na nyo ɖe miga mègayi nava yi vote kura o mègade fu na doku o eya gblɔ mele na eve ŋutsu because ya santewa ƒe spirit ɖe megale o patriotism spirit ɖe megale mía dome dokuitɔ didi eya eya dro eya míaƒe politician dro ɖe ta woadzra megbetɔ ale yiwo dzra mía tɔgbewo le blema sigbe ke biabia se lo equation to the ashantis ele gɔme si ma ashatue ɖe eya ƒe biabiae ɔbe miatɔ gbɔ me dosko me nya nuka nuka nuka o now yovo va wu miatɔ gbewɛ va fiwɛ da fɔwo dzi de ama sɔ ɛ efiawɛ compensation ka wona wɛ compensation ka yovowe tɔwɛ na wɛ golden stool are is it still with the british Ne ga le Britain ko na Ashanti tɔwo se ŋu wo be yewo nye ŋutsu ko ɖe no yi no va yi xɔe. No va yi xɔe lo, no va yi xɔe ne yovo me kɔe kɔ wɔ toge o ko ɖe. Golden stool la ɖe no me va yi no no no me kɔe kɔ wɔ toge o. Wo me kɔe wɔ nes necklace o ɖe. No yi no va yi xɔe. Now human le kɔe ne eh le kɔe ne obe obe eh eh ŋkezɔn mi ŋu ŋkuzɔn mi atɔgbiwo me nya fifia mi nya. Asia tso nuŋlɔagbalẽ Yovo fiafitɔ va fi míaƒo tɔgbuiwo ƒe Golden Stool. Mede kuku na mi mitsa Yovo duwo me. Mitsa Britain ne miakɔ zikpuiɛ kɔ va na mi. Simple and short, just write a mandate no be yewo se ŋu ɖe no yi no va xɔ zikpuiɛ kɔ va da ɖe dze. If democracy is working, if human relationship or whatever it is is happening, ne se mawo le dɔ wɔ ɖe, they should get back their seat menye nu me o wo le mia jra va se ɖe gbe evangelist ada enɔ ba bia se be ɖe mia tɔwe nu kata onye be ne queen va eh, africa ava yi do gbe na eh, ashanti wo pe fia ɖeka nu kata onye be na yovo de president de va africa yi ava yi do gbe na ashanti wo pe fia ɖeka he mia tɔgbe wo kura chale zinene wo yɔ tɔgbe aƒe de Zi nene ya va do gbe ne le ʋe me. Mia tɔwe, edze be mi ʋu ŋku ne anyo ɖe mi ma vote kura o, mi dasi vote na we ne mi kpɔ ale Ghana yi ɖa. Because mi kpɔ be o le nua ma ɖe mama le me le mia suo. Wo de ko le mia fi. Ma gblɔ nya ɖe kɔ de me. Ele Biblia me. Ele gɔme si nam ɖe. Ele Biblia me makpɔ made le nyewo fon dzi. Gbe ɖe the devil alo demon alo Satan ne yi ɖe eh, Yohanes ƒe agbalẽ tawo kpukpuiwo. Mahlẽ yovugbe gɔ yovugbe le asinye vivi la. Ebe ɖe the thief enters only to steal, kill and destroy. The thief

bikɔ ne nɔviwo le axa dɔ le wu Ghana tɔwo le axa dɔ le wo wu ya Akufo Addo eƒe president or Ghana government now ate ŋu adzɔ gakɔ na be no tu exɔ gbagba mi re exɔ fiafia mi re adzo blaso ƒe xɔ mi re eke ma nye me nya fi ne mi yo le Ghana dukɔ mo by the way ma gblɔ nya ɖe kɔ de me

Mi le kɔ va yi ɖe prison and our own citizens will arrest our own brother and put him behind bar. Ma gbɔ nya ɖe recently. I don't know what happened to Black Rasta in the Hit FM. Black Rasta ɖe nye me nya tse dzɔ ɖe dzi le Hit FM o. Vɔ me nya be Black Rasta is a youth that is trying to liberate you from your mind. For example, If I can not remember anything at all, nye ma do nade, nye ma do ŋku nade ke dzi o ɖe. Black Christ enye ame gbãtɔ yi na mi nya be Yesu Kristo ƒe tata ɖe ahatsoe. Ahatsoe. A man was paid to, to, to change the picture of black, eh, of, of Jesus. If only he existed. Mía tɔwɛ, nyateƒea ɖe ya ta me va mɔ dzi. Agbe ŋɔe ke ya ta le ŋkɔ nye se. No be fiafitɔ ɖe, the Bible describe the white who arrive with their ship called Jesus. Tɔdziŋu yi wokɔ va Afrika ɖe, eŋkɔ nye Jesus. Nye me nya me ka ede Jesus gɔme kɔ va evegbeme be, alo eblugbame be. Yesuo. Yesue gɔme nye be ɖe míle avi fa. Yesu ɖe. Ebrugbe ya wo translate yevu eh, yevugbe ƒe Bible kɔ de megba. So leke wòdzɔ ya wònye be wole agbalẽa me de ya wòva nye be wova bia mía tɔgbiwo be ah, ne ame le avi fa ɖe leke woyɔnɛ hã. Ya wo be Yesu. Ya wo be okay, Jesus Christ. Egɔme nye be ɖe míle avi fa. Mía tɔwoe, mina míʋu míaƒu susu me. Wobia mía tɔgbewoe because egbe ɖe before they will translate it was one after the other. Aƒe wa de gbe gɔme ɖe egbe ɖewo le trɔ vivivi yovo me se blugbe aƒo trɔ agbalẽ ao. Ta ɖewo bia if you are crying. Ne le avi fa ɖe ele ke wogblɔ ne ha. Ya be Yesu mi le avi fa. ya wotrɔe kɔ wɔ yesu yesu yesu nedro yesu kɔ da ɖe ta ya ta megblɔ nɛ be nye megbe nukpɔlawo le mía si afi yovowo va ta míabo nukpɔlawo ɖe no kpɔ nu no fia mi teƒe yi ega le ne mi va etsɔ sika le mi va etsɔ nyateƒea ɖekae efi ya magblɔ le enya mele gbɔgbɔ na wònye be ɖe fiafitɔwoe adzoblaswoe ɖe this is the first description from the bible This is the first description from the Bible. Nyateƒea ma tsi na me. Me le xlẽ le nyewo fon dzi le Bible me. Ebe ɖe the thief enters only to steal, kill and then destroy. Míaƒe anyigba dzi le míatɔgbo ɖe mímemana mana anyigba kple ame ɖeke o. Anyigba le va dagblẽ vɔ yi ɖe yovo ɖe nakpɔ ɖa. Queen xɔ anyigba ƒete kɔ sutɔ yi ɖe eh, Amerika nakpɔ ɖa. president alo government xɔ anyigba kɔ zutɔ. Ya mía tɔgbiwo le fuma ɖe ya le fukpe. O ma te esusɔ vi ɖe wa va xɔ anyigba le mía si. Is the same system. Ya wole kɔkɔ va Ghana. Ta me yi di be ya ʋu mía bo susu me abe Black Rasta hawe ɖe. Dzewo kɔ nya ɖe ɖe ŋu dzewo de to le e, eh, e, eh, e, eh, game eme. We can no more hear from Black Rasta. The good education he is giving to the public. We can no more hear about it. Wokɔe kɔ va ɣla. Ne womekɔe kɔ va ɣla ɖe woadi gadze na wɛ. They will make you comfortable so that you no more talk about it. Matsi na wɛ. Mava kɔ leta yi Belgium tɔwo ƒe president. Belgium dziɖula ŋlɔ kɔ do ɖa missionary wɛ alo mawudɔwɔla wɛ le Congo. Yata Congo gbe megale dɔwɔ megale survive va se ɖe gbɔ.

we change NDC and NPP and we don't know. Ivonne we should boycott and we are going to boycott. If we will not boycott, nu yi miawɔ enye be nuka mia vote na mia detɔ. Ne miatse miakpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe. Eʋe fiawo me le gbɔgblɔ be ɖe. Ɔkɔnfa nɔtsi wɔ golden stool he did not use his mouth to make a golden stool. Mede kuku na mi. Mi gbɔgbɔ be mi wɔ na ɖe.

Ele gɔme si nam be magblɔ nya ɖe kɔ ɖe eme. Enya be egbe yi mi le fififi lae. Enya be egbe yi nye kple mi le fififi lae. Etu ɖeke mele xexea me yi wònye ameyibɔ ewɔ tua wa. Babia yi medi be mabia wò ema. Ewu ameyibɔ. Enya be Egbe ŋkeke ya mi le le fii. Enya be tu ɖeke me le ye wònye ameyibɔe wɔe edoe e, etoe vɛ wa, etoe va wa, alo ame ameyibɔe wɔea. The Arthur of Gan. There is no black man that altered the gun before. Vɔ fifi la nye kple mi le nuƒo le machine wo le. So if you are a black man and you are going into a shop, machine can blow alarm on you. They have developed wowɔ machine

Gbe sia gbe vɔ kɔ bibla kɔ va na wɛ ma tsi na wɛ nade ke mele bibla mo ne le yovo pe mawu subɔ nade ke mele me na wɛ ne nye kristo tɔ de enye kristo tɔ de mele tsitsi na wɛ be de va yi do nogo kpokpɔ try the our, our tradition

eh, eh, adzoblasu pastɔwɔe bikɔ wonya nyateƒea wonya nyateƒea be ɖe yewo le ame fi eŋu ɖeke mese yi eŋu ɖeke yi meke eŋu meke ɖe ya mese be ɖe pastɔ ɖe va yi wɔna ɖe o gbe sia gbe míase nya ɖe ya pastɔ wɔ le fɔ by fɔ me le yi le gbɔgbɔ ya wɔ ya ne le fi ma le didi be be be be yesu yava ku ya yi ɖe yesu you, you are crying that is the meaning of i am yesu you are crying or we are crying yata evangelist adai gblɔe ebe e god mawu yi míakpɔ eƒe ŋusẽwɔe le biblia me ya makpɔ eƒe ŋusẽ le agbagbeawo dome ɖe menye mawu yi dzɔ le heya me kpɔ o mímese eƒe ŋkɔ kpɔ o Mawu yi na abolo dzɔ, ya ŋu gbɛ gbɛ ma na abolo adzɔ na amewo. Mawu yi ŋu tɔ me, ya eh, nuya eh, eh, amu Mose kple tɔwo to me. That God, where is he? Ya ya me ŋu geng dzɔ, fi nɔ nɔ. Ŋuwo susu me ame bɔ, ŋuwo susu me. Enya ema tsi na wɔ ema. Ŋuwo susu me, ne le nye kpɔ le mɔdzi ɖe, wo susu me ƒe ŋuŋu ɖe ya ta me va mɔdzi. Agbe ŋu eke, eɖe ʋe.